Сәлам җәмәгать, хәерле иртә дигәндәй, хәерле соры иртә. Идеаль сорылык. Сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Бурса икенче көн. Менә монда гүзәллек җәмәгать, менә монда матурлык. Ләкин көне шуны хәтле сыры, шуны хәтле томан, хәтта таулар да күренми. Менә монда бу томан эчендә таулар. Бүгенге вазифа җәмәгать

Бу эшли микән, ә? Менә болар иске инде, күренеп тора. Расин эчен сыдырып алган. Кавитация кебек. Тишек-тишек. Менә бу чын пушкадыр инде, эшләгәндер инде үз вакытында. Бик искегә охшаган. Тегәрмәчләре шулай ук тимердән тырчасы. Үзе агач. Һәм кырмыска. Монда иртәдән бирле мәйдан юып маташалар, мин сиңа әйтим. Бөтен җирне юып чыктылар инде хәзер берләп.

2012-гә хәтле эшләгән бу. Моны суга салсаң йөзә микән бу? Менә бу заклепкалар аша керми микән су? Мин моны йөздереп карар идем. Җәмәгать монда Бурсада менә шундый бер кешелек урындыклар бар. Зарланыйммы тагын? Гарләнимме тагын? Тагын мыгырдыйммы? Менә миңа дисә, менә бу тимерне рациональ кулланмау. Бер кешелек урындык һәм күпме тимер, әйме? Син караның калынлыгын. Әле ул туташ тимер, эче куш түгел. Һәм менә моны кара. Тегенең белән чагыштырганда, монда тимере күпме генә һәм 3 кеше утыра алачак. Ягъни, менә моның белән чагыштырганда, Бу рациональ. Менә бу рациональ түгел. Булды, мыгырдадым. Көн яхшы башланды, димәк. Кыскасы җәмәгать, ни Яндекс карта, ни Google карта автобус белән ничек барга икән күрсәтмәде. Автобуслар бар инде аны, анда автобуслар йөри, мин аны беләм. Кармында автобус белән тәҗрибә үткәреп ятырга бернинди теләгем юк. Менә болай турга барганда күренми аның авышлыгы, әйме? Ләкин менә монда карасаң, менә моңа карасаң, бу горизонт линияга, әйме? Менә монда күренә аның авышлыгы. Күрсәтәсең бит инде, зарланасың бит инде тауга каршы үргә менәм дисең, әйме? Авышлык күренми. Аны карау Жигуль күренә. Җәмәгать чираттагы зибир. Кара шнуркелләре дә тора. Кенгурятнигы да бар. Өстендә әле прожекторлар да куелган. Резинасы трактор. Регион 16. Нәкъ безнеңчә инде. Килеп җиттек бит әй. Хәр бераз кибенәбез. Кайсы суга баткан чебеш кебек керәзем килми. Кара болытларны бер 300 метр биеклектә, бәлки анардан да тәбәнәгрәктер, бер 250 Но бу аскы катлама ахрысы, өстә тагын бер катлама бар. Телеферик белән төгәл болыт аша узачакбыз. Кызык булырга тиеш. Болыт борынга тулмаса ярый инде. Так, җәмәгать, кереп утырдым мин сиңа әйтим. Баран чик тизләнә. Шабыз ахрысы. Кызык, аттракциондагы кебек. Ну, монда кайта васха тыңлау инде сиңа әйтим. Булды җәмәгать, хәерле юллар. Әти, хәерле очышлар була инде монда. Ара-бирә трос өзелсә. Ну, тросы калын малай инде сиңа әйтим, бер 5 сантиметр бардыр бу. Телеферик юлындагы агачларны кискәннәр. Колаклар тона башлады инде. Хәр менә анда томанга керәбез. Җәмәгать монда 200 метр гына түгел аска. Бер дүрт эзләр бар. Шуңа күрә мин яхшы гына ялгышканмын ике тапкыр. Астан бик тәбәнәк кебек күренә. Менә өстән бүли мин яңлашыла. Мин әйткән бу томаннар урыны-урыны белән генә. Монда бераз укмашкан, монда бераз, монда бераз җыелган. Ә болай тоташтан түгел. Теге яңгыр болытлары кебек түгел, ә менә бераз сыек. Монда тәрәзәне дә ачып була ахрысы, әйме? Менә шулай иттереп. Без артык парлана. Ачыйга. Әт. Җилләсен әле бераз. Хаваланып барыйк әле. Так, беренче станциягә якынлашабыз. Монда төшәбез дә икенчесенә утырып тагын өскә юлыбызны дәвам итәбез дә инде. Аквариус. Әзерләник, җәмәгать. Шырасы була. Бигрәк шәп туктый бу, менә шул дип торып. Вертолет кебек. Ишекләр ачыламы? Минем монда утырып китәсем килми. А, бу юлны дәвам итә. Йо, ох, хәр тизләнәчәкбез, кара, кара. Формула 1 кебек. Шурга әзерләнәбез. Оттырачак хәзер. Юк, башта тизрәк иде. Башта кызыграк тизләндерде. Хәер, болай гына. Өстә томан, өстә бер әйбер дә күренми, өстә контент ясап булмаячак. Менә без дә томанга кереп утырабыз. Нәрсә диләр анда? Welcome to Silent Hill диләрме әле? Бер нәрсә күренми. Шыр томан, ап-ак. Ёжик в тумане дигәнне мин хәзер аңлыйм. Узып барган телеферик кына күренә. Шумды, югалды. Бер нәрсә юк. Шә, кызык. Суда йөзгән кебек, төштәге кебек, миңа ошый. Теге башым белән суга чумган кебек. Теге җәмәгать килеп җитте ахырысы, чыгарга. Җәмәгать ябык дип әйтә бу. Тау уртасында калдык кыскасы. Өскә менеп җитеп булмады.

Әллә ни акыллы фикер түгел инде бу җәмәгать, чөнки юлда беркем дә күренми. Машиналар юлыннан барганда бигрәк тә кара киемнән коймак ясарга мөмкиннәр. Кара җәмәгать сорап карыйм, әгәр өскә менсәләр, менәбез, чөнки болай минем бөтенләй өскә менеп җитмичә ярты юлда каласым килми. Сорадым җәмәгать. Ставкаларыгызны куегыз димез инде. Ничә сум дип уйлыйсыз? Өскә менергә һәм аска төшергә. Кто хочет стать миллионером дагы кебек. Сезгә вариантлар 15 лира,

Мин аңлыйм бу талайымы, ләкин аны хәтле бензин янмый. Башыңа жо шартларлык малай мин сиңа әйтим. Үтерегечески инде монда кешеләр җәмәгать. Шаклар катып кире эремисең аннарысы. Куркыныч инде болай юлдан бару берәй бер күренми. Берәр нинди сарай бер таксаң да яхшы булыр инде. Тоташ карадан Алты да бер чакырым, бер сәгатьтә 14 минут диелгән. Ләкин үзләре йөреп күрсәтсеннәр әле 6 чакырымны бер сәгатьтә 14 минутта үргә каршы. Ничек барылар икән алар? Ә монда бөтенләй Олытауга хәтле 7 чакырым диелгән. Әйдә, җәмәгать, барып карыйк, дурак сатып карыйк, яшь чаклар бит әле. Картаймадык. Ләкин аның каравы тыныч һәм һавасы да суларлык. Шәһәрнеке кебек түгел. Ләкин беләсеңме теге артык дымлы булгачтан барыбер күкрәк тутырып, рәхәтләнеп һава алырлык түгел. Нәрсәдән дә берәр нинди косяк табам инде мин. Нинди кешедер, әйме. Мыгырдарга дисәң, миңа куш инде. Биеклек 1650 метр. Җәмәгать маҗаралар инде башланды. Яңа гына жандарм килеп туктады, мондагы полицайлар инде лайме. Килеп тукталар, син кая барасың ди. Мәйтәм өскә менәм, тауга. Нәрсәгә ди? Ник менәсең анда? Нәрсә эшлисең анда ди? Син вообще ди юлдан йөрисең ди, син ди үзеңне кайда икәнен беләсеңме ди. Мәйтәм беләм, мәйтәм тауга менәм. Кыскасы минем документларны тикшерде бу. Мәйтәм хәр мине төяп алып китәләр инде бирәкая участокка. Күнеккән бит инде шунда әйбергә бездә, әйме? Тикшерде бу, каядыр хәбәр итте. Менә шундый кеше юлдан бара, килергә мөмкин диде, әйме, ары бир булса каршы алыгыз ди. Миннән сорыйлар, син хәер дискә менергә җыенасыңмы ди, әллә аска төшәсеңме ди. Мәйтәм, мин хәер өскә менергә җыенам, өскә менәсем килә. Ярар алайса ди, кара ди, юлдан гына бар ди, урман эченә кермә ди, монда аюлар, бүреләр бар ди. Карап кына йөр ди, үзеңне сакла ди. Мәйтәм, сез гомумән полицияме? Сез кем, мәйтәм? Миңа мондый мөнәсәбәттә булырга. Мәйтәм ничек? Документны тикшерде, хәерле юллар теләде, үзеңне сакла диде һәм җибәрде. Гомумән, без андай берне аңламыйбыздыр инде ул. Без бит инде бүтән әйбергә күнеккән. Безне туктаталар икән, тоталар икән, бәйләнәләр дә төяп тутырып китәләр инде анда. Гаеплеме син, гаепле түгелме? Для выяснения обстоятельств дип төяп китәләр. Һамдан да әйбер юк. Ну, болар мине куркыттылар инде, аю бар дип. Менергә микән инде? Кире төшергә микән инде? Ну, куркыттылар. Җәмәгать менә бу әйбер бер дә мине шатландырмый әле. Аю, бүре, ниндидер гиена. Ни дим, Аллага тапшырдык. Лардан шабып котыла алмыйсың. Мин беләм аны. Шуңа күрә монда бердән бер өмет Аллага гына бит. әйтте. Вот угораю, тәме урыс әйтмешли. Маҗараларга кушыл дигән, әйме? Аю ясалып куелган. Әнә тегендә барырга кушкан аюны очратыр өчен. Боларның юмор хисләре бар сүздә юк. Хуплыйм. Так, олы тауга хәтле 4 чакрым. Йөрәк каты тибә монда җәмәгать. Теге кислород җитмәгәчтән күбрәк тибергә туры килә ахрысы. Бераз туктап, ял итеп алырга кирәктер. Шыгып очмасын тагын. Шыкылдаса, аннарысын баш бетә. Тыныч, рәхәт. Ну, машина килә. Машиналар белән сыдыралар. Менә мин аңламыйм, җәмәгать. Бу нинди кешеләр икән? Бу бит инде гади кешеләр. Бернинди хезмәткәрләр түгел. Бер сөскә менде. Икенчесе аска төшә менә. Мин аңлыйм инде, менә бу полицайлар йөреп тора, курсировать итәләр. Алар инде тикшерә, тәртип саклыйдыр инде, әйме? Ләкин болар монда нәрсә эшләп йөри? Миңа теге жандармнар беләсеңме, тау эшләми, отельләр эшләми диделәр. Кар юк диләр, әйме? Кар булмагач монда горнолыжкалар эшләми. Шуңа күрә кеше дә юк. Шуңа күрә отельләргә дә эшләүнең бер мәгънәсе юк. О! Бу миңа дисә говновоз. Бу миңа дисә император. Бу бук ташый. Ә бәлки бензиндер анда. Кыяларга менергә ярамый, ләкин ни пычагы менә тегендә багана басып тора. Кем менгән һәм кем куйган? Э? Э? М?

Әле монда өскә менгәндә машиналар йөреп тора. Хәр монда бөтенләй бер кеше дә калмады. Моның төбе ишелгән, буяулары купкан, шүп ята. Стелла эшли. Цивилизация бар бераз. О, суы сап-салқын быз кебек. Шын шишмә бу.